dechrau gyda'r plentyn, ble maen nhw wedi dod o, pa, be maen nhw wedi dod i'r ysgol gyda. So dyna'r cam gyntaf, dechrau adnabod y plentyn fel unigryw, pwy sydd yn eu teulu, be maen nhw'n, pwy maen nhw'n adnabod, beth sy'n bwysig iddyn nhw. Mae fe'n bwysig, bwysig iawn i wneud yn siŵr mae'r plentyn a'r rhieni a'r teulu i gyd yn teimlo ei bod ni'n gwerthfawrogi be mae'r plentyn wedi dod i'r ysgol gyda. Ar ôl iddyn ni wneud na, y cam nesaf yw wneud yn siŵr ei fod ni'n wneud y cysylltiad rhwng y plentyn a'r ysgol a dechrau creu perthnasau rhwng y plentyn a'r ysgol, perthnasau gyda'i gilydd, gyda creu ffrindiau, perthnasau gyda'r oedolion a'r perthnasau gyda'r ysgol, yr amgylchedd yr ysgol, gwybod beth sydd ar gael yn yr ysgol, ble mae popeth yn cael ei gadw, pa ran maen nhw'n chwarae o fewn y syniad o creu teulu feithrin, bod nhw'n rhan o teulu um, o fewn yr ysgol a mae pawb yn unigryw ond mae pawb yn cael eu gwerthfarogi a mae, be maen nhw wedi dod i'r ysgol gyda yn pwysig, pwysig iawn a maen nhw'n gallu gweld na o gwmpas nhw yn yr ysgol, trwy ag deg maen nhw yma. Wel mae cnefin i fi yn fwy na ble dwi'n byw. Mae fe'n nghartref i, y mamiaith i, yy falle yn tref- yn treftadaeth i falle hefyd, y teulu, y lleoedd sy gennyf fi yn lleol, y pobl o'n gwmpas i i fod yn onest 'da ti. Timod pawb yn dod at ei gilydd, dyna beth yw cynefin i fi. Yr angerdd hefyd, timod, dyle Cymraeg fod yn... a bod yn Gymraeg, fod yn rywbeth sydd yn ein DNA ni yn naturiol, timod. dyle fod ym bob plentyn yng Nghymru yn cael teimlad o gynefin, sef perthyn i'r diwylliant Cymraeg ac i Gymru, a mae gan ymarferwyr gofal plant ac athrawon rôl arweinol er mwyn sicrhau bod y plant yn profi hyn mor ifanc â phosib, a wedyn bod nhw'n meithrin yr ymdeimlad hwnnw o berthyn a pharch tuag at eu treftadaeth a'r byd sydd o'u cwmpas nhw, timod. A drwy wneud 'ny wedyn 'ny bydden nhw'n dod yn yy dinasyddion egwyddorion, a wedyn yn gwybodus ac yn barod yym i fod yn ddinasyddion Cymru a'r byd. For me, cynefin is all about um, where I belong um, and not just where I live, but the people and the places around me.

immediately in our kind of home setting and wider community.
Mae'n hanfodol cael gwybodaeth am datblygiad y plentyn a deall beth sy'n gweithio i bob un yn unigol. a rhowch amser iddyn nhw a dangoswch wir diddordeb ynddyn nhw. Er mwyn magu yr cynefin a'r ymdeimlad mae o fod yn berthyn i Gymru. Dilynwch i diddordebau nhw a gwnewch yn siŵr bod nhw'n cael cyfle i herio'r eu diblygiadau ac ymestyn eu dysgu. defnyddiwch yr eiliadau dysgadwy 'ma lle maen nhw'n gallu cael profiadau yym awthentig yn eu yn eu cymunedau nhw er mwyn dysgu'r plant 'ma am eu cymuned. There are strong links between Cynefin and the belonging and to help children develop a sense of Cynefin and belonging We value our parents, our carers and our community and we try to make strong connections with them.